Hetah pawh awm leh a, aah tuna ka awmna hi chul ania, chul ah hianin sam tawk hi a tam deuh bik a ring thar a, ai hian hetah pawh lo la awm a nih hi hi, heta hi. A var hi chu fresh khawp mai, hei a fresh hmel bik ti zawk tiang. Hmm. Ei, he tiang pawh hi kei chu ka lo vek zel a, tiang tiat vek pawh hi maw. Chhun chu sam tawk hi a tam tho a, a uiawm em em chuang lo a. A tam a, chu lo bakah a rawn hei a rawn ṭhang lian chak leh tho leh chu. Khatiang li vang khanin. Te reuh te te ku zungpui tiat lutuk a nih loh chuan ka lo vek. Chawhmeh lawr dan i van a sam tawk lak dan i van thiam lo, chawhmeh lawr dan i van thiam lo. Ka pawhin lo ti mai thei, kei chu ka chawhmeh lak dan thin a nia, hei tiang ka pek a la vek zel mai ni. Chawhmeh la dan thiam lo tur khawpin han naupang tawh la chuti viauin tah pawh hian hei lian tak tak a var hi chu a fresh smell bik tlangpuiah a tui pawh hi tui deuh zawk a. Kûngkhetah pawhin bâwl li bâwl nga awm châng a tam mai. Mahni thlai thar ngei mai ei tluk a, nuam leh hrisel thlâk khi chu awm bawk a ring chiah lo e a, ka ti vêl dawn ila ka lo zo a maw ka tia, ka lo zo chiah lo a ni maw. Khu lam khu kan ring thar khu thlam te nen a awm a, kan ring thar ania chuan helai sawh thing hmun ka awmna pawh i sawh thing hmun vek tho a, sam tluk leh bawkbawn te nen a in tlar put a. Chi ngit te chawhmeh in hriat ang zawng zawng kha chu kan pheh deuh vek a chi ang kha chu maw theih loh vak kan nei lo a nih chu. Hetah hianin naktu Pathiani nia chuvang chuan vawiin hian eitur lawr a ngai a, Pathian nia tumah lo an feh ngai lo va.

Umm chu lah kan kal a ni. Bawr thut mai a hei. Cape te hna cape te hian a awm seng dawn lo a leng dawn lo nasa a ni a vei nasat chuan kal kual nasat a ngai bawk si a hei a thlang zawng hi. Aw. Saw thing. Hey. Kan la chau lo. ZP min kum ti kha kan la don an tia. Chuanin. Kha i kan khua atang khan an la leh si lo a kan khua pawh. Mi mal ang zawng pawn aa hralh chhuah awm vak lo a, keimahni pawhin an chho hman lo chu ni tho mah se la, ret kha a rawn tlem lutuk a, a rawn hniam tir a, sawm pariat te sawm sawm pasarih vel te han in ka hreh ka sawi chhuah lo chuan khatiang te han ihvang hanin kan cho lo a ni, kan cho lo a ni tawp mai ni. Sawhthei sawhthing hmun hlir thlai hmun nen. Saw tih hmun hlir a ni. Pui tak a ni. Sam tlawk la zoa hei. Bahkhawr leh. Hmarcha tlema zawng ka la leh bawk a, tah hian in bahkhawr khu awm a, ti hian a mawi reuh lutuk he, chuan hei bahkhawr inah ka hawn anga fridge chhah ka dah anga tui dawn lutuk, hei hmarchapui eh kan hmarchapui pawh haw nge, a ti kha chu nalh lo em e, hei. Mahni thlai thar ngei an ei dawn chu nia a hrisel khawp ang ka ring a ni. A tui viau thin a ni. Thingtlang mi chu kan van nei a. Hei pawh. Mahni thlai thar te hi ti hianin kum tin hianin kan ei thin a. Thlai hi a thar hun pi hi awm ve a. Hei hi chu chulami a nia. Ring thar hi ring thar hi a awm rih lo a, thlai hi chul a mi a ni zel a, tichuanin Nakumah khanin huan a kan siam leh daihnaih thlai hmun kan siam thar hle hunah tuna kan ring thar hi chul a chang leh zel a tikhanin a thlai min rawn pe leh zel dawn a ni. Bahkhawr te, hmarcha te, sam tawk hrang hrang, tui dawn lutuk.